تے جڑے رہو ساڑے چینل نال چھوٹے چھوٹے بال ساکوں بڑے غور نال لیندے پین کہ سلیم بھائی کیا کریندا پے کیا آدا پے اے ودے وے تھیا اے ساڑا دوست ہی وے تے باقی انشاءاللہ تاکوں پیارے پیارے مزیدار ولاگ ڈکھینے ساڑے چینل نال جڑے رہو تاکوں اگاں چل کے پیارا پیارا مزیدار ڈکھینے تے اساں اپنے کھڑے کیپن تے لیکن کیپن تے کھڑے تھے لیٹ تھی گئے چلو کوئی گال نہیں کام مصروفیات ڈھیر ہونے لیکن ولاگ کے دے اساں ٹائم کڈے سو اور کڈے سو انشاءاللہ ولاگ تاکوں پیارے پیارے ڈے سو باقی جڑے رہو ساڑے چینل تک ماحول ڈکھے نے اگاں دا بڑا پیارا پیارا مزیدار لیول دا اے تو کیا کیتی ودے ہیں سمان کیڑا کیڑا سامان کیتی ودے ہیں پاپا اے کیت گدے گدی کیت کیتے وینے ہیں کتھاں ہے تیری دکان اگاں موڑ چوک دے ہیں
پرلے محلے چلو ماشاءاللہ ویور اے ڈیدے پے وینا سارا چھوٹا جا دوست ہے اے کیتی ویندے پاپڑس لنٹیاں نمکو دکان بنائی ہوئی ہے نا ماشاءاللہ ویور دیکھ لو چھوٹا جا بال ہے آپ دی محنت کر کے آپ دی کش کریندا پے لگا رہے ماشاءاللہ تے کو اللہ بہوں تیرے دکان دے گاہ کاسن ویور ان دی دکان دے وینا شے گھننا ہے آمین کر کے دکھائے نا کو آمین ویور ڈیدے پے وے نا ماشاءاللہ چھوٹا جا بال ہے اور آپ دی محنت آپ کریندا وے مہربانی سر شکریہ وائیں سکدے وے اے ویور سارے نال مولوی مجاہد صاحب رل ہیں اے ڈیدے پے وے نا چل ویور کو سلام کر ہاں جی ہاں جی تے ماشاءاللہ ویور سارے نال مولوی مجاہد صاحب رلا ہے پچھوں ٻال سارے بڑے حریان تے پریشان تھیگن کہ سلیم بھائی کریندا کیوں کھڑے۔ چلو ماشاءاللہ ٻالاں دی خواہش اے جڑے راہون ساڈے چینل نال۔ انہاں دی دعاواں نال اساکوں کامیابی ملنی اے۔ تے ماشاءاللہ ویور محبتاں کیتیاں کرو ساڈے نال تاکوں اج دا پیارا ولاگ سرائیکی کلچر دا ہوسی پسند ساڈے چینل نال جڑے رہو پیاریاں پیاریاں محبتاں بنڑی رکھو۔ اے مجاہد صاحب تے ڈیکھ گھنو۔ کوئی گالھ کر کے ڈس۔ بس بس چل گسا نہ کر اے ویوری نہ گسا کر نہ گسا کر کے دکھیندا پیا ہے لیکن تساں ساڈے پیارے پیارے محبت والے ویوری وچ جڑے رہو ساڈے چینل نال تک پیارا پیارا سرائیکی کلچر دی خوبصورتی دکھیندے آئے ویدر بڑا پیارا لیول دا بنا ہے ماحول سبزہ گرینری دیکھو کتنی پیاری بنی ودی ہے ویور سامنے ساڈا چوک ہے چوک دے آمد و رفت جاری ہے اپنا سلیم کھوکھے والا ویور کھوکھا اپنا کھلا ہے شہزاد بھائی صفائی کریندے پین تے ماشاء اللہ خوبصورتی تاکو ڈکھینے ہیں جڑے رہو ساڑے چینل نال پیار محبتہ ونڈی ہو ویڈیو ساڑی واچ کیتی ہے ساکو محبتہ ہی میں دین دیو تاکو پیارا پیارا بلاگ ڈکھے سو رہاں دے انشاءاللہ تاکو مزیدار اور لیول دا موسم لگ سی تے بی ایس انہاں سب ٹھیک ٹھاک ہو سن دیس پر دیس جتے بھی دوست احباب ہو سن سارے سب تندرست فٹ فاٹ ہو سن لیکن جن دے کو ساری ویڈیو گزرے سسکرائب کر چھوڑے فالو کر چھوڑے اے تہاڈے بھرا نال محبت ہوسی تہاڈی تہاکوں انشاء اللہ تعالی پیارے پیارے ولاگ اساں ڈیندے رہسوں ساڈے نال جڑے رہو تہاکوں اگاں دا ماحول ڈکھینے جڑے رہو ساڈے چینل ویورز۔ ہاں دینے ہیں دے دو یار۔ لو ویور اے سائیڈ تے ڈیدے پے وے ماشاءاللہ ساگ دی موسم ہے نا اللہ عوام نے ساگ بیج کے رکھا ہوئے بڑا پیارا پیارا نیچرل ساگ

اچھا ویور ماشاءاللہ اساں کافی ٹائم بعد وال حاضر تھے ہیں لیکن ساڑا تواڈیاں محبتاں ہونیاں چاہیے ساڑے نال ساڑے چینل جڑے رہو تاکو پیارے پیارے انشاءاللہ اساں سرائیکی کلچر دی خوبصورتی تاکو پیارے پیارے مزیدار ولاگ دکھیندے رہسو لیول دا ولاگ اے بندہ ویور میں تے بڑا ہنسدا ہے ریٹھے وینا میں کو کہ یار تساں بھجن نے کیڑے پنگے لگے ہوئے لیکن یار اے پنگا ساڑا بڑا پیارا ہے کیونکہ تساں ساری سپورٹ کریسو تے ایندا کھلنا بند تھی ویسی بیک سائیڈ تے ڈیکھدے پئے ویور ماشاءاللہ کتنا پیارا نظارہ ہے خوبصورت نیچرل نظارہ ہے اور گاؤں دی خوبصورتی گاؤں دی خوبصورتی تاکو بڑی پیاری لگ سی ساڈے بلاگ تے انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی تاکو اساں پیارے پیارے گاؤں دی خوبصورتیاں دکھیندے رہسوں ساڈے چینل جڑے رہو ساڈے سرائیکی کلچر دی خوبصورتی شان سرائیکی کلچر پاک ویلیج لائف اور تاکو انشاءاللہ تعالی ایویں پیارے پیارے اساں مزیدار بلاگ ڈیندے رہسوں ساکو سپورٹ کیتی او محبتاں ونڈی او اور زندگی بخیر رہ گے تاکو پیارے پیاریاں چیزاں دکھے سوں انشاءاللہ کیونکہ تہاڈی ویوراں دی سپورٹ سارے نال ہوئی تہاڈی محبت ہوئی تاکو اساں پیارا پیارا ماحول ساڈی ویڈیو تساں واچ صحیح طریقے کی کیتی کرو تاکو ویڈیو دا تاں سمجھ لگ سی تاکو تہاڈے ساڈے ولاگ دی تاکو تاں پتہ چل سی کہ سلیم بھائی نے کیا ولاگ ڈیکھا ہے ساڈی خوبصورتی پیاری ڈیدے پے ویور ماشاءاللہ بڑا پیارا اور لیول دا موسم ہے بیک سائیڈ دی گرینری ہے اس ٹائم بہت سکون دی بہت سکون لیول دا موسم بنا ہے سبز ہے گرینری ہے گھاس ہے نال ول ساگ بیجا ہے بڑا پیارا ماحول بنا ہے سائیڈ دے دے بے بے نا اور اون تو بعد ماشاءاللہ ول پیارے پیارے پودے نال سلیم کھو کھیلا بھی بر نال سارا ولاگ چلدا پے تو تساں ایویں ساکو پیارے پیارے کمنٹ پیارے پیارے میسج سبسکرائب فالو شیئر بیل آئیکن گھنٹی پریس کیتی آؤ تو اساں نیچرل چیزاں دکھیندے آؤ تے اساں کوں ماشاء اللہ اج دے ولاگ نال ڈیو اجازت تاں ساڈی ویڈیو واچ کر چھوڑی کرو تاں دل توں شکر گزار ہیں تہاڈے تاکوں پیارے پیارے مزیدار کمنٹ ویو ٹرین آندی پئی ہے ٹرین تک ویٹ کرو تاکوں ٹرین دکھے نے ٹرین دا کیا ماحول ہے تاکوں لیول دی ٹرین دکھے نے آئی ول اس سائیڈ تو ٹرین آندی پئی ہے میکوں ٹرین دا ہارن آندا پیا تاں میں ٹرین ڈیکھینا ہنے آ ویندی ہے۔ میکوں تے ٹرین آ گئی ویندی پئی ہے نا۔